Туганнар арасында дуслык мөнәсәбәтләре, бер-берсенә карата хөрмәт кечкенәдән үк тәрбияләнергә тиеш дидек. Моныңа әти-әниләр үз өлешен кертергә тиеш. Тик кайвакыт туганнар арасында ниндидер э, үзара ызгыш, талаш килеп чыгышта да әти-әниләр гаепли икән. Менә интернет мәгълүматларына күз салсам, Яле. Э, әти-әниләр иң беренче чиратта үзләре хата ясыйлар икән. Мәсәлән, э, абыйсы белән сеңлесе Уйныйлар бит инде, Мгм. мәсәлән, яшь аермасы 5 яшь булсын. Әйе. Һәм шуннан соң кече сеңел елый башлый, миңа да шул уенчык кирәк дип. Мгм. Мәти әни нәрсә ди? Теге бала еламасын дип. Тартып ала да? Ага. Юк, юк, юк, бир инде сеңлеңә, еламасын инде. Син Әйе. зур бит инде. Менә шушы вакытта балаларда үзара бер-берсенә карата негатив мөнәсәбәт туа икән. Чөнки өлкән бала, олы яшьтәге бала уйлый, ага, Нәрсә генә булса да минем әйберемне кемдер тартып алырга хокуклы икән. Ул мине тартып алалар. Ә икенчесе үз чиратында миңа бөтен әйбер дә болай гына җиңел генә бирелергә тиеш, бөтен кеше миңа барысын да китереп бирергә әзер булырга тиеш дип кабул итә бит. Менә шул вакытта әти-әни балаларның үзара э, ниндидер аңлашылмаучанлыкларына тыкшынмаска гына тиеш. Үзләре хәл итергә тиеш.
Тик ул Хәл итү дә теге зурга китмәскә тиеш икән. Кечкенә генә. Үзләре э, теге талашып, сугышып ук барып җитмәсәләр дә, үзара хәл итсеннәр. Кемнеке ул уенчык һәм ул аны бирергә телиме ул уенчыкны, әллә инде бирергә теләми. Димәк, сорарга кирәк.
Бу кемнең уенчыгы? Бу Әйе. Олы абыйның уенчыгы. Әйе. Бирергә телисең саны? Юк, бирергә теләмим. Бар моннан, кит, тай. Димәк, монда менә шушы бала чактан ук шушы гади генә мисалда Әйе. кешедә тәрбияләнә үз фикерен белдертү һәм Үзен яклау, шулай бит инде? Әйе. Һәм әле тагын берсе дә бар ди. Әти-әниләр белән һәрвакыт балалар бит инде икәүдән икәү генә калып сөйләшергә яраталар. Менә минем әти, минем әни. Балалар ничәү булса да. Менә шул вакытта да һәрберсенә үзара э, вакыт бүлеп бирергә кирәк икән. Менә абыең белән дә, менә мәсәлән, дәрес хәзерләдек, хәзер синең белән. Хәзер көтеп тор, абыең белән әле э, ниндидер эш эшлибез, э, синең белән бераз соңрак дип. Шул ул вакытта да бер-берсенә карата хөрмәт тәрбияләп була. диде. Менә абый, сеңел, апа, энекәш, менә син дә минем шикелле, Эльвира, үзең Бер менә үзең дигән. үскән бала буларак, Әйе. с- с- бар идеме синдә теләк менә? Булсын иде минем сеңлем, энем. Юк, минем абыем яисә апам булсын иде дип Бу телидем. алай булмый бит инде ул. белә- Синдән соң абыең туа алмый бит Ә, инде. Беләсеңме ни өчен, Рөстәм?
Чөнки авыл җирендә бөтен эшне син олымы, кечеме, үзеңә эшләргә туры килә. Һәм мин әйтә идем, Абыем яисә апам булса, бу эшләрне алар эшләрләр иде, миңа бөтенесе өелмәс иде, дия Ә иде. беләсезме, минем хәтта яшүсмер вакытка кадәр мин сеңлекәш теләдем. Менә с- хәтта энекәш кирәк миңа дигән шигырьне сеңлекәш кирәк миңа дип укый Эй, идем. җаныкаем. Әйе, шул кадәр менә миңа сеңлекәш кирәк иде. Мин аны теге яклап, саклап, менә шулай гына үстерер дип шундый хыялларда яшәдем мин.